Helo na bawb! Chi'n cadw'n iawn? O, da iawn i glywed. Ie, yeah, wir fi, Osian sydd yma eto hefo stori sydd wedi dod yr holl ffordd draw i nghornel stori i yn fan hyn. A o'n i'n meddwl, ar gyfer ein stori ni heddiw, bod hi'n bwysig iawn i gofio pryd dach chi'n hapus. Hmm? Dach chi'n hoffi bod yn hapus? Ydach? Wel, dwi'n hapus iawn pan dwi'n hapus hefyd. Dwi'n hoff iawn o fod yn hapus. A dwi'n meddwl bod hi'n gyfle heddiw i ni rannu stori am hapusrwydd, achos dyna ydy enw i'n stori ni heddiw. Ie wir! Hapus! gan Emma Dodd. Ond mae hon wedi cael ei addasu i'r Gymraeg gan Ceri Wyn Jones. A mae o'n stori am dylluan a'i chyw bach fan hyn. Chi'n gwybod be ydy tylluan? Ydach? O, mae hynna'n beth handi ar y naw, yn dydy o? Pa sŵn mae Goody Hoo neu tylluan yn gwneud? Ie, dyna chi, dych chi'n iawn! Sŵn Chi wnaeth y sŵn yna? Deuwch be, be am ni drio fo'n hefo'n gilydd rwan ie? Be am ni drio fo i gyd hefo'n gilydd? Ie, 'na chi! Oce, barod, sŵn, gwdi hŵ, sŵn ty llian mewn un, dau, tri, Twt twww! Twt twww! Twt twww! O, 'dych chi yn dda! 'Dych chi rioed wedi gweld ty llian? Wel, swn i'n gobeithio bod chi ddim, oherwydd mae tylluanod yn arbennig iawn. Maen nhw'n anifeiliaid yn adar sydd yn effro yn ystod y nos. Ac, os da chi'n cofio'n iawn, da chi fod yn cysgu yn ystod y nos yn dydech chi. Mae'n siŵr bod chi'n cysgu'n glyd yn dydech chi. Ond ni'n hame. Wel, dwi wedi sôn hen ddigon am y gwdi hwma am y dylluan yma'n do. Felly dw i'n meddwl, allwn ni ddechrau ar y stori, ynde? Felly dyma ni, Hapus, gan Emma Dodd a Ceri Wyn Jones. Mae'n siŵr mod i ar y dudalen iawn. O! Ac i ni mi anghofio, mae angen gwneud siŵr fod pawb adre'n gwrando fyd, yn does? Felly, gan i weld eich clustiau gwrando chi. Gwrando'n astud, astud. A rai mi ofyn i chi'n does, ydych chi'n barod am stori? Mm. Ydych chi? Ydych chi'n barod am stori? O'n i'n meddwl eich bod chi. Felly, hen bryd i mi gychwyn arni, dydy? Ein byddwn ni yma drwy'r nos. Felly, oh, chi'n gweld pa mor sgleiniog di blaen y llyfr yma? Dw i bach yn impressed. Dyma ni. Dw i'n gwybod dy fod di'n hapus pan wyt ti'n fy neffro a chân. Dyma fo, chi'n gweld y ciw bach fan hyn? Yn amlwg yn canu cân i'w fam fanna. Beth fel... Mae'n siŵr bod chi 'di bod yn clywed lot o adar yn canu peth cynta yn bore, yn does? Dwi'n gwybod, maen nhw'n deffro fi bob bore, wir! chi'n gallu, chi'n gallu chwibanu fel aderyn? Ww, dwi'n siŵr os dwi'n gallu. Na chi beth i chi drio adre, de, i chwibanu fel yna. Ddyla fo 'di deffro'n barod am y dydd. Dwi'n gwybod dy fod di'n hapus pan wyt ti am sboncio mor lân. Wel, dwi wastad yn sboncio pan dwi'n hapus. Be' amdanach chi? Chi'n sponcian dros y lle? Ydych? Chi'n gwybod sut mae sbonci yn? Ie, a, boing. Sbonc. Sbonc. Sorry chwi, sorry, sboncio. Bach yn bell draw fanna. Dyna fo. Dwi'n siŵr bod chi'n gallu sboncio fyd, yn dydych chi? Chi'n gweld y ciw bach yn sboncio? Sgwrsio 'da chwi. Bach gormod o sboncio unwaith eto. A mae'n edrych fel bod Mami Tŷ Llian yn hapus iawn bod y ciw bach yn sboncio mor lân 'fyd, yn dydi? Be arall sy'n neud hi'n hapus, tybed? Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan fo'r chwarae'n chwerthin i gyd! Ha ha ha! Ie wir! Na chi un ffordd sicr o wybod os 'di bobl yn hapus os ma' nhw'n chwerthin dros y lle, fel ein ffrind bach ni fan hyn! Hi hi hi! Yn sboncian yn y pwll bach 'na'n chwerthin nerth ei ben! Ha ha! Hei! Chi'n gwybod be sy'n neud i fi chwerthin? Jôcs! Hi hi! Fel yym, o, dyma, dyma un o'n hoff jôcs i yn y Gymraeg. Pam bod y sosej a'r ŵy ddim yn siarad? Am eu bod nhw wedi ffrio! Mae'n iawn, dw i ddim yn deall ti chwaith, so peidiwch â poeni os da chi ddim. Ond falle bod chi'n gallu meddwl am jôcs bach eich hunain. Hihi, rhywbeth i diddanu mam a dad efo fo, pan gewch chi gyfle, ie? Dyna fo, y ciw bach, yn chwerthin a chware i gyd. Dw i'n gwybod dy fod ti'n hapus pan wyt ti'n siaradus o hyd!

Dwi'n meddwl bod Mami Ty Llian, Mami Goody Hoo, yn hoff iawn o hynny, achos mae hi'n gwybod bod y ciw bach yn hapus hefyd. Ych chi'n dda ar siarad? Dwi'n meddwl ych bod chi. Dwi'n gwybod beth nai. Nai roi pump eiliad i ni ar gyfri tri, a wedyn mae rhaid chi siarad gymaint a fedrwch chi yn y pump eiliad yna. Iawn, dych chi'n barod? O'n i'n meddwl fysa chi. Oce, barod, mewn. Un, dau, tri. Siaradwch! Siaradwch am be' bynnag da chi licio wneud, be' bynnag da chi eisiau gwneud, falle bod pethau da chi eisiau gwneud fory. A stop! A dyna ni, pimp eiliad! Waw! Sa ni mond i'n gallu clywed dim byd gymaint o sŵn oedd yn fanna, gymaint o glochtar wir. Ond da iawn chi. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan fo'r gemau'n swnllyd yn awr! O! Gemau swnllyd! Yn union fel mae'r ciw bach yma, dwi'n amau. Pa gêm dach chi'n meddwl maen nhw'n chwarae? Cuddio dych chi'n meddwl, ie? Dych chi'n meddwl maen nhw'n chwarae cuddio? Dwi'n meddwl bod nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod chi'n hollol iawn. Hei! Be am ni chwarae gêm o guddio wan? Ie? Oce, oce, guddia i, a wna i chi drio ffindio fi, iawn? Oce. Go! Na, dwi ddim yn fanna. Dwi ddim tu ôl y llyfr o... Oce, iawn. Dwi tu ôl y llyfr. Chi'n dda iawn ar hwn. Betiau di bod chi gymaint o hynny well ar guddio. Well ni'n beidio chwarae cuddio wan. Achos mae'n amser gwely, neu fyddwn i byth yn gallu ffindio chi. A wedyn be fyddwch chi? Fyddwch chi fyna wedyn, bore wedyn yn mynd, Yyy, ac yn cysgu ar y soffa. A ni'm eisiau hynna, da ni? er, falle bod chi, mam a dad. Hmm. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan deimli di'n falch ac yn fawr! Fel y cyw bach yn fan hyn, yn gymryd ei camau cynta, yn gymryd ei gamau cynta, yndi? A sbïwch ar Dylluan yn neud hyn. Dwi'n ame bod y Dylluan, dwi'n ame bod y Gwdi Hŵ yn well ar hedfan nag ydi hi am gerdded. Be' 'dach chi'n meddwl? Ond dwi siŵr bo' chi'n gallu cerdded yn reit dda, yn dydach chi? Be' am ni drio cerdded ar ôl tri? Barod? Un. Dau. tri. A cerdded, a cerdded, a cerdded, a cerdded, a o sbïwch allan, does genna fo ddim sanau. Wps. Na fo, rhywbeth nes i anghofio wneud cyn ffilmio, cofiwch. Mae'n rhaid i yn anhygoel o oer. Wps. Dale nesa. Dw i'n gwybod dy fod ti'n hapus pan wyt ti'n gwneud tasg newydd sbon! Tybed be mae'r ciw bach yma'n wneud? Falle! Dych chi'n meddwl bod y ciw 'ma yn ymarfer i ganu? neu ymarfer ei lefaru. Dwi'n siŵr na lot ohonoch chi wedi bod yn um, paratoi at yr eisteddfod yn do, rhai ohonoch chi, am y tro cyntaf erioed. Wel, dwi'n siŵr o lot ohonoch chi'n hapus efo hynna, a fyswn ni yn meddwl bod chi yn lefarwyr ac yn ganwyr ac yn ddawnswyr anhygoel. Anhygoel! Dwi'm yn meddwl fys yna unrhyw un wedi gweld eich math yn y byd erioed. A rhyw ddydd, swn i'n licio'n fawr i allu gweld hynna, felly daliwch ati! Be' sy nesa? Ac os na ddaw llwyddiant ar unwaith, fe geil di help llaw gen i'n llon. Felly, falle doedd y cyw ddim wastad y gore, cychwyn ar y cychwyn cynta, ond mae Mam wastad yna i helpu. A dwi'n siŵr iddo yr un peth i chi hefo'ch canu a'ch llefaru a'ch dawnsio a'ch actio a'ch symud o gwmpas a chware a chwerthin a bob dim! Dwi'n gwybod, mae wedi cymryd sawl blwyddyn i fi allu darllen storis, a mae gen i lot fawr o le i wella hefyd. Ond dyna ni, de. Arfer yw mam pob meistriolaeth, medden nhw. Ond eto, maen nhw'n siarad yn very fancy hefyd, felly, pwy a ŵyr, de? A phan na fyddi di'n hapus â'r awyr mor llwyd a glaw, fe wnaf fy ngorau glas wedyn i gadw'r cymylau draw. Achos mae'n bwysig i gofio, yn dydi? Da ni'm yn hapus o hyd. Wel, dydi pawb ddim yn cant y cant hapus cant y cant yr amser. Ond, chi'n gweld fanna? Mae'r mami ty llian, mae mami gydi hw. Dal i edrych ar ôl i Chyw tan bod o, neu hi, yn hapus eto. Chwarae teg iddi'n de. Di mam a dad chi wneud hynna i chi, os da chi ddim yn teimlo'n hapus. Yden. O, wel chware teg. Chware teg iddyn nhw, yndi? Falle bod hwn yn adeg gwych i roi cwtsh i mam a dad. Felly, peidiwch â deud nhw. Oce, gwnewch ar ôl tri. Oce, barod? Un, dau, tri. Cwtsh! Cwtsh! Dwi'n mynd i cwtsh Pere Gryn. Hurry up, go, cwtsh, cwtsh, cwtsh, Pere Gryn! Dyna ni. Asen nhw byth yn gwybod dim byd. Ok, cyfrinach bach ni, iawn? A digwydd a bod, mor braf yw cwtshio a'th glywed yn dweud rwy'n dy garu o hyd. O, mae yn bref i ddeud bo chi'n caru rhywun yn dydi? Pryd oedd y tro dwetha i chi ddeud bo chi'n caru mam a dad? Dwi'n gweld. Dach chi eisiau gwneud un cyfrinach bach arall? Be os, ar ôl tri, da ni'n dweud caru ti mam, neu caru ti dad, neu caru ti mam a dad. Okay, barod? Ar ôl tri. Un. Dau. Tri. Caru ti mam a dad! Mwah! Aww! Chwarae teg. Sbïwch ar pa mor hapus 'dyn nhw rwan. Felly, mor braf yw cwtsho a'th glywed yn deud rwy'n dy garu o hyd, a dw i'n hapusach na hapus. Pan wyt ti yn hapus dy fyd. Aww, ydy hynna'n hyfryd? A dw i'n meddwl bod 'na rywbeth bach am hapusrwydd a chariad yn fan hyn hefyd. Chi'n gweld y siâp yng ngwyneb Mami Goody Hoo? Pa siâp mae hwnna'n edrych yn debyg i chi? Glywes i rwy'n yn dweud calon? Do, ti, ti nath? Ha ha! Wel ie, chos maen nhw'n edrych fel calon yn dydiaf? A dwi'n meddwl bod y ddau yna yn hollol hapus eu byd. A dyna ni ddiwedd ein stori ni am heddiw. Nathoch chi fwynhau? Do! Wel, nes i fwynhau allu rhannu fo hefo chi yma yn y gornel stori unwaith eto. A dwi'n gobeithio bo' chi'n gallu dod nôl rhywbryd i gael stori arall, weld os o's 'na un 'di crwydro yma rhywle o bedwar ban byd i'n nghornel stori fach fan 'yn. Ond, mae'n dechrau mynd yn od. Esgusodwch fi, mae'n edrych fel fod pethe wedi dianc o'i lle. Ond, dwi dal i feddwl, mae'n amser cysgu rhyw chydig yn dydi? Felly, dwi'n mynd i ddod â chi lawr i fan hyn am chydig. I gysgu fo fi. O! Sbïwch! Mae Mister Urdd yn cysgu'n barod! Diog ti Mister Urdd weithia yndi? Wel os elli rwy'n i sortio manced i a deud os da chi gyd mwynhewch. Azza.